Hello guys, nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. I tuni cu kan Kawlram chungah cangmi kahdohnak thawngpang ṭha deuh tete kha tlawmpal tein kan rak khawmh sual i cucu a tawifiannak tein kan rak chim ṭhan lai. I nan hawile hna nih an theih khawh cio nakhnga ding caah hi thawngpang ṭha kan thanhmi kha share le like le comment zongin thazaang rak kan pe ve u ti kha a hmaisa bik ah hun chim ka duhmi si. Cu lawng si loin kan pheisa hin Kawlram thawngpang kha update kan rak tuah peng i cucu Kawlram thawngpang a saih uan sami theih peng a duhmi na si ahcun kan page kha follow rak kan tuah ve ti kha uh, hun chim ka duh. Cu lawng si loin kanmah min ṭhiamṭhiam in hin YouTube channel zong kan ngei i kan YouTube channel zongah cun uh, rak kan leng ve u law subscribe zong kha tampi rak kan tuahpiak ve u ti kha hun sawm ṭhan ka vun in duhmi hna si. Tuni ah a pakhatnak bik ah chim ka duhmi cu nihin zing ah thawngpang ṭha taktak kan theihmi kanmah Hakha lei ah a cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in khan kan rak chim hmasa lai. Nihin zing July thla ni kul zinglei suimilam panga hrawnghrang ah khan Hakha CDF pawl nih Hakha khualipi chungah a ummi Myumah Ye sakhan zong a si i thonginn zong a simi kha an luhhnawh hna i an kah ciammam hna i caan zeimazet chung an kah hna hnuah khan cu sakhan cu tluang tein an lak khawh ti kha kan hun theihmi a si. I cu sakhan kahdohnak ahcun ralhrang lei kan ti ko lai palik kha minung pali a hmun ah an thah khawh hna i hliam a tuarmi zong kha zeimazet an um fawn i a tangmi pawl vialte kha lo diam in an zam dih ti kha kan hun theihmi si. E, tutan kahdohnak hi CDF nih an tuah lioah sakhan chung an va luh lioah hin sakhan chungah cun palik he minung palhai li hrawng lawng an rak um ti si. E, cu hna cu CDF pawl nih an kah hna nain caan saupi an kah hna nain anmah lei ralhrang lei nih khan reinforcement bawmtu ahohmanh an thlahpiak hna lo i cuticun anmah le an umnak cio hmun in an rak i thupnawk cio hna ti kha kan hun theih i cucu a mak ngaingai i Halkha lei ah hin ralhrang thazaang hi tampi um lo hlah maw ti hi a cu nih cun tampi a ka ruahter ngaingai i cucaah cun tluang tein CDF hna nih cun an lak kho i i tutan kahdohnak ah hin CDF lei nih meithal zun kul le zun thum an lak lengah zenkuan pawl zong kha zeimawzet an lak chih fawn. Cu lawng si loin a biapi bikmi cu cuka hmun ah thong a tlami kanmah Chinmi pawl kha minung sawmruk le pahnih kha an luatter fawn hna ti kha kan hun theihmi a si. Cucu kan Lai miphun vialte caah thawngpang ṭha ngaingai a si i Hika hmun in hin kan ralkap pawl cungah lunglawmhnak tampi kan ngei i hi hnu hmailei zongah tam chinchin in ral teinak Pathian nih in pe ko hna seh ti kha ka hmun in vun chim zong kha ka duh chihmi a si. Cucu a pakhatnak ah hika hin chim ka duhmi sisehlaw a pahnihnak ah Mandalay-Dai Sinku Mutne lei ah a cangmi kahdohnak kongkau kha nan theih cio ṭheo lai tiah zumhnak ka ngei. Nihin ni ah nihin zingah khan Mandalay PDF pawl nih cathanh an hun chuah i cu ahcun an langhtermi cu Mandalay Times chungah a ummi Sinhkumyune chungah ralkap pakhat hmanh an um ti lo i ralkap free nak hmunhma a si cang ti kha an hun thanhmi a si. I a luancia Junthla thawk in khan Junthla nih hleinga hrawnghrang thawk in khan PDF Mandalay pawl nih Sinku Myu Ne ah hin kahdohnak an rak tuah i cun amah Sinku Myu hrimhrim zong kha an rak kah i caan zeimawzat chung an i kah hnuah July thla ni hlei sarih ah khan Sinku Myu cu kan ṭhingcheuh khawh cang. kan lak khawh cang ti kha cathanh an rak chuah bal cang. Cu hnu a si hmanhsehlaw amah sinku mihne lei ah khan ralkap sakhan dang pawl kha tampi an um rih caah khan kha hnu khan pehtlai in raltuknak kha an hun tuah ṭhan i nihin July thla ni kul ah khan thanh caan hun chuahnak ah cun sinku mihne ah pakhat hmanh ral an um ti lo i ral kan tei dih cang hna ti kha an hun langhtermi si. I tutan Sinku Myuh kahnak ah hin ralhrang lei kha a thimi tam taktak an um lawng si loin ralhrang a nung in an tlaihmi hmanh kha minung zakhat leng an si. Cun hriamnam zong kha tam taktak tutan ah PDF Mandalay pawl nih an lak khawh ti kha kan hun theihmi si. Cu na donghnak ah kan vun chim ṭhan ka duhmi cu Mandalay-Tyne ṭhiamṭhiam a simi ṭawngta myone lei ah khan kahdohnak a faak i nili chung saṭaih in an i dohnak ah Kawl ralkap minung sawmthum leng an thi ṭhan ti kha kan hun theihmi a si. Cucu July thla ni hlei nga zinglei suimilam pasarih hrawnghrang ah khan Mandalay-Tyne ṭawngta myone lei ah khan ralkap minung za le sawm nga hrawnghrang kha raltuk rallam sial dingin sitcam kha an rak chuak i cu hna cu PDF ṭangrual phu hna nih khan an rak bawh hna i an rak ṭhuat ciammam hna i cuka hmun ah cun zanlei suimalam pali tiang kha an i kap i cuka kahdohnak ah cun ralhrang lei kha minung pasarih an thah khawh hna i a dang zong kha hliamhma tam ngaingai an tuar fawn ti si. Cu lawng si loin meithal, G3 meithal zong kha pakhat kan lak khawh fawn ti kha an hun langhtermi si. Cun cu sittiong ṭhiamṭhiam cu July thla ni hleiruk zinglei suimilam pakua hrawnghrang ah khan an umnak hmun ah PDF ṭangrul phu hna nih khan an kal an kal hnawh ṭhan hna i an kah ṭhan ciammam hna i tutan kahdohnak ah cun Kawl ralhrang lei kha Minung pakua a hmun ah an thah khawh hna i hliamhma a tuarmi zong kha zeimazet an um ṭhan fawn ti kha kan hun theih. An umnak hmun ah an va kah hna lioah khan ralkap chungin khan ri thaisia tawngmi ri cawmcam in a um i zeihmanh ṭih awk a thei lomi pawl kha an tho i phidia pawl kha dawi dingin an timh hna ti si. Cu hna pawl cu phidia pawl nih ready tein an rak hmanh ciami lenmai Lam ah hmanmi bom nih khan a puah ṭhan hna i cuka hmun ah cun tam taktak an thi ṭhan ti kha kan hun theihmi a si. Cuka hmun ah a thimi pawl cu July thla ni hlei riat ah khan an hawile hna nih an ruak pawl kha an sar hna i an tlunpi hna i an kalpi hna lioah khan lampi ah PDF pawl nih khan drone in bom an thlak ṭhan hna i cu drone in bom an thlak ṭhan hnanak ahcun ralhrang lei kha tampi an thi ṭhan fawn ti kha an cathanh chungah cun an hun langhtermi a si. Cucaah ruangah cun junthla ni hlei nga, ni hlei ruk, ni hlei sarih, ni hlei riat, nili chung kahdohnak ah hin Kawl ralhrang lei kha minung sawm thum an thi i hliamhma a tuarmi tampi an um fawn ti kha kan hun theihmi a si. Cucu kan caah thawngpang ṭha ngaingai an si lai tiah zumhnak ka ngei i a tawifiannak tete in Cu pathum cu tuni ah hun langhter ka duhmi si. Kan bia rak ngai tawntu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Kan page zong kha like le follow rak kan tuah ve ti kha vun sawm ṭhan ka vun in duhmi hna si. Chun ṭha, mawng ṭha di u.